Pawisa rawn la teh. Awi teh i namawi rawn ti mi? Ka in a nih hi aw, ka thu ber, ka duh leh pawisa chu ka peng che. Ka in ropui takah hian maw i hmel mi rawn hmuh tawh suh. Kan awmpui ni tih in hre reng ang che. Kia he khian te. Oh, doctor kan call ange aw. Doctor mawi bal rawn kal vat teh. Eng en ta, eng en ta. Engzah tur nge doctor? Cheng sang khat min pe mai rawh. Doctor mawi bal hi cheng sang khat pe rawh. Kha le cheng zang a. Mawi bal nang hi khilai beng ah khi an i thawk ta rawh. Aw. Chhun chawlh a hun. Pawisa pek thei ri loh. Eng nge i din reng a? Chu hnu i rawn kal leh dawn nia. Engtin nge chu lai thleng thleng ka rawn kal thei nga? A va han buai thlak tak. Eng nge mobile bawite? Ka pa, thil ka cha a lungleiah a thleng a. Chu chu kan rawn deliver thei lo i rawn la mangai min ti a, a buai thlak lutuk. Mawi Balbawi te eng thil ngei chah reng reng a, ka pa kan in chhung tan a tangkai tak a ni ka chah. Chutiang a nih chuan i va lam dawn nia. Ka pa ka la mang maw? Aw eng nge buaina? Lam chu ka duh lawm, mahse kal na tur pawisa eng mah ka nei lo. Mawi Balbawi te i pa ka lo awm ve hi, eng za ngei mamawng? Cheng Zali sawmhnih vel. Zali sawmhnih a? Aw a pa, mahse zing dar hnih ah ka la ngai ni aw, zing dar hnih ah maw? Umm, a that chu i tho hma ve dawn ta e. Kawr rawh, mu nghal ang, i tho thei lo ang. Mawi bal Bawihte, mawi bal Bawihte, dar hnir i, i kal a hun. Kal rawh, motor in a hman lo ang. Aw le a pa, kan kal ange, light chu i lo off leh mai dawn nia. Kan mawi bal Bawihte chu rawn thleng tep tawng em aw. Arre Punai bial, Punai bial. Enge? Awite? Mawi balan a nupui turin i nupui hlui kha rawn hruai haw ni aw. Naupang ru bai Aw baby ka rawn thleng dawn. Thiangte, tui bottle khat. Aw ka rawn thleng tep, ni hnih vel bak a ni lo ang. Awite, kurkure pakhat leh chhangcheng a man nen khan aw. Aw kei pawn ka ngai tawh che lawm baby ka rawn thleng dawn. Khale pawisa. Aw ka rawn thawk chhuak nghal e. Areh u nau pawi te, u nau pawi te. Au a ngai lo, kan in sem daih dawn nia. Awi te ti nung vat teh. Aw hei nung tep alawm. Awite awite saw hmeichhia. Mawi bali bike chu tawng e mai ka car hian kal mai ang.

Kal rawh! Nang pawh kal rawh! Red ka tan nak lo. Sat. Mana lang. Ding ro. Thi du lo chuan. I thil ah zawng zawng ka dah thla rawh. I school bag te ka chhuah dah dah thla rawh. A uai thlak dawn che kha. Unau pawi te khawi lamah nge tuirial kal kan duh a eng zai ngei kal theih. Tuirial a nih chuan chengza a nih naupang hi naupang fair ka la ngai lo va chuang ro. Le rawn chhuak ru le. Ruko zara sabar karo. Bang.

Unau pawi te, Aw mawi bal, cheng sing khat man vel, phone milo pe tei a. Kha le mawi bal, cheng sing khat man chin ah chuan tiang hi tha ber. Tha em? Awi te, Bil chu? Khiang te, Lo ziah sak rawh. Eng nge an reng a? Khi tiang phone khi chu kan nei in a tlin ve ngai lo ang. E, iPhone khi lo i lo en char char a. A tha teh mai sin. Tunah eng nge i tih? Zir lai. Zirlaia, Class twelve tha deuh aipa chuan iPhone twelve hi kan present ang che. Tha deuhin lehkha i zir anga, iPhone pawh i la hum ve em em ang. Bil a pek thei aw. Hei ka duh lo, iPhone min pek hun ka nghak dawn. Awite kan lei rih lo phawt mai nge. Thian tih a sawi ning em baby, ka va theh sawn dawn a mi. Ai ning lo, ka khawngaih zawk. A nih chuan kan pe ve nge. Thian te, i de rau. Huh, huh.

Excuse me, I have a boyfriend zak lo reuh lutuk. Sorry sorry ka buai lutuk a. Sorry nang. I bial nu hian a bum che. Eng thil lawilo ngei rawn sawi? Kan pahnih inkarah hi rawn tlak zeh tum mi a si aw, kal mai teh. Chu mi ring na nge? Na hi he. Kha en rawh. Nichin lawka ka lak a nih kha. Break up.